ווארט דא פון פון מהרש אין פרשת קרח וואס יעדע מאל איר מעביר סדרה דו פארסט דורך דעם פסוק ס'מאכט א שמייכל אזוי איז איך היינט איך מעביר סדרה געווען איך דאכט לאמיך גיין היינט ביז שישי און און און און מ'דערמאנט זיך פון דעם ווארט פון מהרש פון די שטעקענעס איך מוז עס איבערהיימטענקען מ'האט געזען אז קרח איז שוין אריינגעגאנגען אין דער ערד און און און שוין אריינגעזינקען קרח מיט אלע זיינע מענטשן. מענטשן קומען, קאמפלעינען, נאכאמאל און נאכאמאל, מען קען זיך נישט אן עצה געבן, יעדער האט טענות, ער איז די רבי, איך בין די רבי, וואס אהרן הכהן די רבי? די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, קוק אהער, זאג פאר יעדע שבט, פאר יעדע חסידות, יעדער זאל ברענגען א רבי, יעדער זאל ברענגען א שטעקן, מען וועט עס אריינלייגן אין אוהל מועד. דער רבי וואס קען זיין רבי, דער רבי וואס ער דארף זיין, דער שטעקן וואס ער דארף זיין דער רבי פון כלל ישראל, דארט גייט ארויסקומען בלומעלעך, מאנדעלעך, און מען וועט זען, אלעמען קענען זען וואס דער אייבערשטער וויל. שוין, יעדער האט געברענגט, יעדער איז געקומען מיט א שטעקן, יעדער איז געקומען מיט א רבי, דא איז מיין רבי, און וינח משה את המטות לפני ה', ער האט עס אריינגעלייגט די מטות אין. פארן אייבערשטן. ויהי ממחרת, פלא פלאים, אהרן'ס שטעקן איז ארויסגעקומען, ויוצאי פרח, ויצוץ ציץ, ויגמול שקדים, ס'איז ארויסגעקומען בלומעלעך, מאנדלעך, ויוצא משה את כל המטות מלפני ה' על כל בני ישראל, משה רבינו האט געוויזן פאר יעדן איינעם, קוקט, ס'דא עלף שטעקענעס, טרוקענע צווייגן, און מען זעט א הארן שטעקן, וואס וואלט איהר דא געדארפט טוהן מיט זיי א שטעקן? וואס טוט מען ווען מען רעגט זיך אויף אויף א שטעקן? יא, א שטעקן, א ברעך און א ווארף. וירי ויקחי איש מטעי, יעדער האט געזעהן, יעדער האט צוריק גענומען זיין שטעקן. פרעגט מען ר' אש פרעגן, וואס איז די מעשה דא, וואס האט צוריק גענומען די שטעקן? נעם דעם שטעקן אוועק פון מיר! ביסט א טרוקענער שטעקן, דו קענסט מיר גארנישט געבן! דאס איז מיין שטעקן, און שוין. וואס, יעדער האט זיך זיין גזע, יעדער האט זיך זיין רבי. זאג מיר, דיין רבי געבט דיך עפעס? דיין רבי געבט דיך עפעס? קוק אהרן שטעקן, דו קומסט צו אהרן, דו הייבסט אן זיך טוישן אין לעבן. איך האב קיינמאל נישט מפר סדר געווען. כ'האב אנגעפאנגען מעביר סדרה זיין, כ'האב קיינמאל נישט געלערנט, כ'האב אנגעפאנגען צו לערנען, כ'האב אנגעפאנגען לערנען משניות, כ'האב געטראפן א דרך הלימוד איך קען אויך לערנען, כ'האב געטראפן א רבי וואס זאגט מיך אפילו וויאזוי איך זעה אויס, אזוי ווי איך זעה אויס, לערן, לערן, לערן, קיש די מזוזה, פריי דיך מיט דיין ציצית, טו אן תפילין. ניין איך בריך גייט צו, איך האב מיר מיין שטעקן, איך גיי צו, ס'איז דאך א טרוקענע שטעקן, וואס האסטו פון דיין שטעקן, וואס איז די זאך פון, וואס איז א רבי? וואס איז א רבי?